Zvadii? Handimboita basa rokundijairirai muchienda uchinondizipota kuna baba arumbisa huna wako muchindidiscuss mapedza zvomunitumira mukadzi wacho kuti anosangana neni mupaki nini arova neneni ena andisina simba mukadzi uyo angadai akandiita sei saka izvezvizvi enda ndizvizvi ndinoenda kunoiteiko kunogara kwasahwira ndatoneta hamuchengeteki asi zvinhu zvinotaurirano here aa hakuna kutaurirana zvakatopera grace period hapasina tora bhegi rako fambi fambi asi ndichizvike kwana vaita kutambira vari kutambira sahwira wavo handimune muchitidiscuss

Enda unopedzera zvimapepa zvako uri Saka unondirera kuti kutondipa shere nero. Achaizvoenda.
Ndozoteera naro shere. Oh, kai kakomana kakomana kai kakufonera kai. Ikako. Saka zvimanya yakako. Eh, ndozvatowapo. Dai vatokasika boss dai kuti atozomova yini tigare tese muno. Ah, pakanaka wangu pakanaka. Eh, ndizvo zvakambonana.
Asi dai ndigare ndakuudza mashoko aya.

usare wofuli waisa hembe dzangu dzese dzese ndaisawapasi tosara ndipombonoke zvangu munomba mangu usare udye mari yako e ah, chaizvo

Ahh mother ini ndinoitwawo camera and this is my brother and tauyawo tikutsvagawo ahh anonzi Albert Mutasa so zvakaitika ndezvekuti ini ndaive ndakumba kwake Tikapiwa nhamba nema clients edu anoti zvona hanzi akatenga imba from you here handisi kuziva kuti ndizvo
Eh, munoona tete ndau iri murume anonzi albert uya eh, ndiye agara nemwana wehanzvadzi yangu

But handizivi kana muchingokwanisawo kundipa ma contacts aAlbert coz I'm sure he's even worried kuti ndiripi coz ndakapedzisira kutaura naye kudhara.
I'm very sorry my dear. Albert akashaika last year. What?

Sikavimba nguva tozoshinga wandiramba. so wade kuti nditise after mashura ese wakanditira yaya and hapana pandaizongosiya ka uchienda neniyo wane mwana wako kusaipo ah, ndaingoita barika kabebi tokutore mese muricho bvavo unondijairira iwe unoziva

ndakabva ndatosiya wawa izvezvi ndakaona kana musuwo webhawa ndotiza
either doro kana kuti inini dorara tiparire fanonoita mameasurements okay magown nemasuit yeah ndakatoita appointment but tifanangoona kuti sika weekend tikiti Ntoenda out then after that twatauya navo mameasurements. Yeah, zemunhu arege. Apa yaipa zvona. Alright, asi kaka ndichimanya ndinochinja ndakumanya kubasa. Then ndokona mangwana. Alright, alright.
Ah, mai mwana. Ndine kanyaya kandinako wena. Ndakuona hai zvangu kuti hai kakuswedera swedera padhuze aka pane zvamuri kuda kunyengerera inyaya yei? Ndingaite sei? Inyaya yababa Sue. Chii futi chaitika asi vatanga kunetsana namai Susan futi. Haa vagara vachimbonetsana here. Ndimai Susan vanga vachitonetsa bhururu wangu. Umm. Iye zvino atondifonera achiti akarara paveranda kushop uko. Vadzimba kumba vadzingwa kumba namai Sue. Inga zvakaoma asi mai Susan ka. Havana kutombokwana. Vangadzinge munhu wavava ne 19 years vachigara naye. Vanoda kuti aenda kupi shuwa? Ah, hautozivi pane zvizhinji zviri kuitika kumba kwavo kuzosvikira kuti adzingwe kudai so. Saka ndangoti ah, bhuru rega ndimbotaura na madam. Mm. Since tine three rooms panapa togona kumu accommodatawo for a short time achimbowana pekuenda. Handisi kuziva kuti unozviona sei. Haa handimbooni chakashata ini. Ngaauye Sawiranyi agare handiti kubatsirana here. Hey waita zvakanaka Chihera. Handizivi kuti ndokutenda sei wabatsira gururu wangu. Aiwa haa kana mangwana vanozotibatsirawo. Ichokwadi upenyu hauzikanwe. Yaa ichokwadi.
Ndinotenda. Regai ndipedzise washeni yangu. Kwakuda kupisa uku. Eh, ogarire nekure nemoto chihera. Rega ndibve ndatomufonera.
Ah, kana paripo ah, pakavakwa ah, vamwe vanhu vane dzimba dzavo mai mai mai mai kaona waka yakadai unenge wazvipedza

mune zvandakakutadzirai nemhuri yenyu simuchiona ndauya kudai ibva watonyarara makatadza maiguru zvakanyanyisa youare telling me after all this all these years really you abandoned my brother here and he suffered nemwana and you have got the audacity and the guts to come in my house and say bamnini ndakatadza uda kuregererwa papi chaipo bamnini kwanga kurisi kusiri kusiva bamnini ndandichiriwo mwana wanguva yai muchiona ndauya kudaiwo so bamnini ndikukumbirawo ruregerero rwei

aizviziva bamnini kuti mwana haazi wake aizviziva Are you trying to make us fools here or what? No, bamnini takatraya mwana zvamaiziva imimi kuti takaita nguva I don't know about that.
mwana I don't know about that. ndosaka ndiri kukuudzai bamnini kuti tinzwisisane kuya kwandaita pana vanhu ivo kuti tinzwisisane ndikuudzei zvakaitika ndosaka muchiuya noona ndasvika panapa bamnini Honestly, saka zvichinzi chakafukidza dzimba matenga. I really can't believe kuti my own brother died not knowing kuti this boy is not his son. Ndakatorwadziwawo pandakanzwa kufa kwake nandisingazvizivi. Wakanoita chihure kunze kwenyika patakanzwa uku and all that nonsense. You think we didn't know? Now you're actually coming here and say the boy that I'm raising is not my brother's son. What sort of nonsense is that? Bamnini zvandiri kukuudza ndezvekuti aizviziva aupeti kuti mwana hazi wake. And then saka chichakaitika? Aizviziva kuti mwana hazi wake. Mm. Isusu takatambudzika kuita mwana. vaakanditora akanditora ndine mwana wangu mm. akabva angonditi zveni since isisi tiri kutambudzika kuita mwana then silvester is now my own ndosaka maiona bond rake nasilvester ndosaka maiona anga asingadi nasilvester mamnini hakusi kuti nini ndakafremera brothenyu brothenyu yazviziva zvekuti dei anga ari mupenyu nhasi anga dei achitotaura izvezvi zvandiri kutaura aizviziva kuti silvester hazi
you are lying shut that nonsensical mouth of yours you are lying maiguru this cannot be true ndochokwadi chendiri kukuudzai bamnci mai sylvester ari kupiko e eh? mai vimba yari kupi anzwe nyaya dzakadai saka iye sylvester aripo
Of course he's here. But I end up shopping nemukadzi wangu. That is my very, you know, my very good boy. Saka ndatomutora kuti aende kushopping nemudzimai wangu. You know, that boy is very intelligent. That boy knows what he's doing. Ndokusaka ndati aende kunospoilwa namai vake. I didn't even actually know that you are going to come and spoil my day today. No, no.
And I don't think he's ever going to want to see you.
tachandiregerera here mwana wangu but muchitoona ndaya kudai ndatovinga mwana wangu pamnini and ndiri kutofara kuti zvinhu muri kuti silvester is a very loving boy ndiri kutofara bamnini kuti makandichengetera mwana wangu zvakanaka zvanaa ndisingambofungiri kuti mwana wangu achabatwawo zvakanaka saizvozvo ndotenda mwari nezvamakandiitira bamnini ndotenda mwari nokuva baba vasilvesta ndakatoudzwa zvekufa kwaalbert musuno wekumaangenzi ndandisingatozvizivi kuti albert akafa ende ndakatorwadziwawo enini bamnini uchirwadziwa nei ndandiri mwana mudiki bamnini uchirwadziwa nei because if you had any element yekurwadziwa nemwana wakazvara You would not have left and went overseas. Now you want to come and cry here. And you actually telling me that haasi mwana wamukoma wangu. Anga asingadi naye Albert. Aida mwana uya zvisingaiti bamnini. Anga asingadi nasovesa bamnini ndosaka ndakamusiya. Anyway, I don't think we should be having this conversation here today. You now know why I stay.

Makaitenyi basa nekundichengetera mwana wako. Save your thank yous. Stand up and go. You will hear from me. Okay.
Take.
Tikatarisa kwandabva pandiri nekwandiri